Yr wyt ti'n ddewin, Gwydion, yn ddwm dy ddisg, yn rymus ar hyfygus i rwymo natur, a chwarae ar pwerau sy'n y creigiau. I beth? I borthi chwant. Roedd gennyt nai. Fe hoffais ef yn fwy nath blant dy hun. Hawdd deall hynny. Cymerais ef yn air, a synio sut i'w godi yn orsedd math yn frenin Gwynedd rywdro, a thad brenhinoedd. Eithr ar ei einio'i sef yr oedd amodau. Hialai tynged i'w osod ar waha. Y mae gwir, felly, dynion a ddidolwyd a'u tori oddi wrth y cenedlaethau. Ond ti, y gwyddon ddewin, meistr cyfrinion y cread, nid hawdd gennyt ti fod dy air dan faich o warth. Mynais blygu'r elfennau i foddio dy falchder, herio tynged, rhoi hyd ar donau'r môr, rheisbio ar stryd y fforest yn wraig o gnawn. Felly fy mclymwyd innau i weini'n gythferch, i roddi plant i'th nai, i sefydlu linach, a'i sio'r nos i anghofio anffawd ei ach. Ateb ddiwydion! Oni dyna'r cynllun? Roedd tynged ar y fab Arianrhod na châi ef wraig fyth o blith merched dynion, na magu mab. Ildiai ef ddim i'w dynged, na cef na thithau. Daliwyd fi yn arf, yn declyn yn eich dwylo i dwyllo ffawd. Ai mi a fi'n anaturiol? Ai cam i mi wneuthur yn ôl fy anian? Yn biliais arno. Y llanc nas gwnaed i'w garu i edrych arnaf am hoffi unwaith ar fy mwyn fy hun. Ond mynodd yn tai ganu wetifedd. A dweud ei stori olaf wrth aer ei obaith. Ni ddoi e fo fore freuddwydion i mewn i heddiw gwag fy nghalon i. Mae Lian yn stwff y drink i llaw fi. Ti lain, downia hwnna ti angen o. Oh, teimlo bod fi'n crynu am bod y glas yn oer. Dwi'n cymryd sip. Mae'n llosgi'n braf ar gwefus fi ag ar tafod fi. Wedyn ni dystumog fi. A mae rhywbeth sy'n bod fi ddim rhy hapus bod fi wedi wneud yna. Ti'n gweld? Meddwl Ian. Oeddech chdi angan drink? Y blinking babi oedd blydi wel ddim. A pwy di boss? Ag anyway, diom fatha bo chdi mynd i gadw'r sbrog, nacdi? Wt ti? O, blydi hell nac dw! A dwi'n cymryd sip arall. O, peth ma'n bo fi'n trio cicio'r booze nôl fyny gwddw fi, ond dwi'n ddal o i lawr. Go girl, medda Lian, a tywall un arall i fi. O, dwi'n down efo myn un achos fi pia'r bol ma, a fi di'r shotting boss. Drink arall, un go iawn tro ma. Tri, pedwar bys syth lawr, a'r gic o Molly mynd yn llai. Be am orffan y botel, ia? meddwl i Ann. Dwi'n deud, Blydi reit! a mae'n llenwi glas fi reit top, a dwi'n codi fo, a gallan drwy ffenast dwi'n gweld y gath ma. Gweld hi bob dydd. Cath frech llawn chwain. Cofio'r hogia pan ddyn ni fach yn ffeindio'r gath ma'n coed yn parc. Rhyw fach ego'r llgada hi fyn. Dal hi, ca hi mewn bocs, llwgu hi, nes yn diwas yn cymryd wbath. Roi nhw anti-freeze fi. Peth bach ma. O, cofio hi'n stagro dros bob man, mewian a chodi hyd lle, sal wedyn poeri, wedyn dim byd, wedyn... Gwaed. O, chdi sy'n gofyn am hwn. O'n i'n isio fo, dwi eisiau ei warad o, ond... Mae o'n tiny. Wedyn dwi'n deud, na, na. Neu yfed o roi warad, oce? Okay? A mae'n deud, ond os ti'n cael ei warad o, be di pwynt? A dwi'n deud, na i yfed ar ôl iddo fynd, a dyna fel fydd hi, ac os na ti'n licio hynna, dwi'n cario i o'n bitch. Mae Lian yn troi ar ei sodwl gan galw fi rhywbeth lot gwaith. Pen fi mewn mes, swan. Achos dwi'n di twtio ddim byd os wsnosa, so dwi'n gael lay down. Dwi'n deffro.

Dwi'n dithau. Ti di bod i be? Flapjacks, fatha pe ti'n cael mynd uwd a syrup, fatha tin o syrup. Dwi'n nabod Leanne ers rioed, a nath i rioed gymryd arni. Mae hi hyd yn oed yn gwybod beth di popdy. Mae hyn yn masif i fi, de. Mae fatha un sori mowr a fod yn sgithan efo'r diod. Dwi'n cymryd brathiad, a mae'n sticio ag yn felus. Dwi'n cael un arall, ag un arall wedyn, cyn bwyll, meddai hi, a dwi'n eistedd a gwachio teli. Wbath am loris ar goll yn ganol rhew, a mae ceg fi'n sychu, so dwi'n codi a'n ôl diod. A mae mhen i'n nofio. Lian yn stagio arno fi. Mae'n giglo. Dwi'n dithau. Lian, be ti di wneud i fi? Em, ti di streso loads. Mae babi chdi'n stres a mae stresio chdi gormod, Del. Dwi'n dithau. Be ddiawl ti di wneud? O, mae'n dweud, di oce, okay. mae relaxio chdi, relaxio babi chdi. Dwi'n dithau. Ti di roi drugs i babi fi! Os am drwg yn efo ras wirion eitha les! Peth nesaf mae Lian yn fflat ar lawr, gwefus hi'n stillo lawr gen hi. Dwi'n sbio ro'n lle. Bod i boteli, bod i cania, hogion lod o penna new music, fedra i'm aros yn fan hyn. So dwi lawr grisiau cyn i chi ddeud twtio folt, a Lian yn trio dithau mi ddod yn ôl. Dwi allan ar lôn. Em! Slamio drws. Em! Ond dwi'n cario ymlaen. Sgen i'n job, sgen i'n cariad, nunlla i fynd. A dwi'n mynd i gael babi.